Үтүө күнүнэн, эһиги бу мин каналбар баһаалыста подпискаланыҥ уонна кэккэ биричиинэлэринэн ити видео сатаан бырахпакка сылдьыбытым. Онтон билигин эмиэ саҥаттан туох санаа киирэринэн этиэхпин баҕарабын. Онтон бу биир тема көстөн кэллэ, «Сөп» туох диэн холобура Итиһаха дьахталларын түһэрэн элбэх видео тарҕаннаһы, ол онно этиэхпин баҕарабын туох диэн. Ханнык баҕар норуот рефлексиялыыр, аһа, ону ти рефлексиятын туһанан кинини били манипуляция киллэрэллэр аһа. Инньэ гынан холобура рефлексия диэн тугуй диэн аһа бу ханнык эрэ түгэн тахсыбытыгар ол онно киһи толкуйдаан холобура кини тугу оҥорбутун уонна тугу хаҥарбытын рефлексия дииллэр аха инньэ гынан холобура бу сахаларга итинник улахан иһиттэн алдьатыылаах туохтахха турар үлэтахха турар аха ол ону өйдүөхпүтүн наада эбит дии саныыбын аха ну ти холобура тоҕо итиннэ хыйаатым диэтэххинэ киһи кырдьык этэллэргэр дылы туохха болҕомто уурбутунан Ол онон барар. Аха, ол болҕомто туохха уурбутунан кини хайдыыта олон онон барар буоллаа дьи инньэ гынан били хаха дьахтара маннык кэлээччи хаха дьахтара маннык иһээччи хаха дьахтара маннык бэрээдэгэ хуох диэн холобура тархата хатыыллар ити аха итинник өйү биһиэхэ били угаһатыыллар аха ол онно олорон биириэ уохтаахпыт диэханыыбын уонна Э, хайдах эрэ кынан утары туруохха наада итиннэ дии саныыбын. Аха, уонна бэйэбитин холобура һырдыкка, ырааска, үтүөҕэ тардыһыахпытын наада буоллаҕа дибатта. Аха, саха э, тон саха төрүт өй өйө-санаата дьиҥэр патриот. Аха, бу мин бэйэм норуотум туһугар диэн толкуйдаах. Аха, олон тукайбытын э, толкуйдуохпутун наада буоллаҕа дии. Онтон ол ханнык баҕар норуоту ылан көрөр буоллахха, ханнык баҕар норуокка оччото суох, бэрээдэгэ суох дьоннор бааллар этэ, урут даҕаны билигин да бааллар, кэлин да баар буолуохтара үһү. Ол онно холобура ити бэрээдэгэ суох дьоҥҥо болҕомто ууран, кинилэри чорботон таһааран итинник тарҕатыы суохха наада. Онно итинник тарҕатар дьоннору уопсайынан болҕомтоҕо ылаҥҥыт бу кимнээҕий диэн хайыыр буолуҥ? кинини хаһан үөрэтэр буолуҥ аһа тоҕо маннык гынарый диэн аһа тоҕо маны таһааралларый тоҕо манныгы тарҕаталларый уонна ол тарҕаталлара биһиэхэ туох куһаҕаны оҥоруон эбий диэн толкуйдуур буолуҥ аһа ол ол сыалтан онтон ити мин Э, өр да өр иһин эттэһэ сатыы сылдьабын. Холобура бу саха дьахталларын түһэрэн бүтүҥ диэн уонна саха дьахталларын манныктар диэн көрдөрүмэҥ диэн тоҕо диэтэххинэ урут да бааллар этэ билигин да бааллар урут кэлин да баар буолуохтара аһа итинник э, холобура куһаҕан дьэктээх дьоннор аһа ол олорго олору болҕомтоҕо ылан таһааран, холобура, бэйэбитин оннук киртитэ сатаабаппыт буоллаҕа дии. Аха, саха курдук э, ити норуот үксүтэ билинэр, холобура, м, саха өйдөөх эбиттин, аха, саха бэйэтин ытыктыыр эбиттин, аха уонна саха бэйэтин тылын билэр эбиттин, тоҕо диэтэххинэ бу м, аан дойдуга холобура ити м, э, улахан империяларга олорор норуоттары ырытан көрдөххө дииһэп сахалар ийэ тылларын билэр бырыһыаннара быдан үрдүк аха онон боллаана бу биһи тылбытын умнан эрэбит аха бу оҕолорбут тылынан хаҥарбаттар игин диэн буолбакка эрэ холобура дииһэп туохтук толкуйдуохха наада конструктивнайдык аха ол конструктивно толкуйдаан олоннук хамсаныахха наада аха Холобура, биһиэхэ ити тылбытын ылан көрөр буоллахха, эбээлэр, эбээлэри кытары нуучалыы хаҥараллар ити иһиэннэр. Аһа, итини тохтотуохпутун наада дии саныыбын, аһа. Холобура, ол иһин билигин оттон ити эбээ, эбээ диэн некоммерческай организация тэриллэн, ол онно үлэлиһиттэр, аһа, онтон холобура, онно кыттыһан иһиэххэ наада буоллаҕа дии. Аһа, аны буоллаҕына Эдэр ийэлэр бааллар, аһа, олор эмиэ оһуобай түмсүүлээхтэр, аһа, олору кытары кинилэри өйөөн эмиэ итиннэ үлэ ыытыхха наада, аһа. То ол туһугар бары уопсай сүбэбитин холбуохайыҥ, аһа, күүспүтүн-уохпутун холбуохайыҥ уонна Холобура, сырдыкка, ырааска талыһыахайыҥ, аһа, саха буолан сандаарыахайыҥ, киһи буолан килбэйиэхайыҥ диэнинэн түмүкчүбүн эмиэ. Инньэ гынан, холобура, бу мин видеобун үчүгэйдик бэрт диэҥҥэ баттааҥ, аһа уонна дьоннорго тарҕатыҥ уонна подпискаланыҥ, аһа. Төһө подпискалаах буоллаххытына, Мин саҥа видео таһаардым даҕаны, ол сразу эһиэхэ биллэрии кэлиэҕэ, аха, бу киһи видеота таҕыста диэн. Ол оннук үчүгэй баайдык үлэлээтэхпитинэ, холобура, ситиһиилээх буолуохпут диэн бүк, бүк, бүк эрэллээхпин, аха, инньэ гынан бииргэ үлэлиэхэйиҥ. Көрбүккүтүгэр махтаал.